Merħba sinjuri għal shooter tal-ħadd illum programm interessanti ħafna. Għaliex illum ħanitku flimkien għax id-daħk u jew i l-iktar mediċina tajba għal bniedem. Imma l-antibiotics kultant naħseb li huma ħjar għax inti tista' titħaq imma jekk timra tkollok bżonn l-antibiotics le. Ah. Mela sinjuri, itku għax id-daqwa it-tieni l-aqwa mediċina għal bniedem għal ġisem. Qed naħseb ukoll hemm dawk il-pillu li raqqulek id-dem. Dawk naħseb li huma iktar importanti mid-daħ, għax fis-sens inutli toħodhom. Mela jekk għandek id-dem moħxon, hu mediċini għax il-mediċini huwa it-tielet id-daħk it-tielet l-iktar ħaġa Illi tgħin il-ġisem barra tal-erqu. Mbagħad għandek il-krim tal-mulliti, ma nafx jekk jiex bħala naħseb medicina dak għax ma jtijulek tgħidlu. Għax inut li qatt titħaq u ma toħġu lek il-mulliti għax weġġa' l Naħseb joħorġu lek iktar.
Mela dak, sinjuri, ir-raba l-iktar mediċina importanti. U hemm il-Viagra. Importanti dik. Il-ħames, il-ħames.
Insomma, no, għan nitkellmu fuq il-medicina. Naqtaw, għek, xin kan nibqaw sejna Il-medicina li tant hija importanti, tant nużawa. U tant intelligenti.
Eżatt, il-medicina illi najdu ħafna dwar, pero kemm nifmu dwar. U hemm ħafna minn jgħid kontri wkoll. Ejja, ma dik jiena nara intelligenti. Meravilja.
Ma doffi tiħu eżempju dil-Viagra. Toħoda. U tkun taf fej għandha tmur biex Għafma sma ċaħat li ħad, eżempju, għamtlu jdejħ, fimt, dejjem. Ijaf, ijaf.
Il-mistoqsijiet u l-analogi li tamel int, niggarantilkom li mux li tant nes jamluħom, imma għen skopru iktar fuq daw il-medicini. Meta kun tista ġibhom il-medicini? Għaxġiri tmur bil-riċetta li tant jikteb ma Il-ħniżrija ta' kitba tat-tobba, l-ispiżjar, narax imur wara dik jibda jidgħi, u mbagħad jerġa' jiġi lura. U jtini l-ewwel pilloli li jsib għax ma jkunx se jaqra. Forsi hemm xi kors tal-ispiżjar biex jifhem. Issa, jien għalija rridu naqtgħuha di. It-tobba għandhom jikbu pulib bħal ħaddieħor, mhux hekk? Mhux hekk.
Allura jien qed naħseb, qed naħseb li mmur fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li tipproduċi t-tobba. L-Università ta' Malta! Eżatt, hemmhekk. U nistaqsi. Tajjeb, mur mela l-Università ta' Malta. Sa fejn ta' Malta, mhux waħda għandna. Eh?
Somma tal-Amerika wkoll.
I am here shining at UM, l-Università ta' Malta, u niprofa nsib xaħat li qed jistudja għal tabib. Ħalli naraw jekk hux minn qabel ikunu trejnjati biex il-kitba jħanżruha. Hemm dak minnkom tiktbu mħanżer jew inkella tistudjawha? Għandna kors partikolari jgħallmuna kif niktbu mħanżer. Vera tistudjawha?
Le, le, ma nistudjawhiex, le, le. La ħares inkun hekk. S'issa għadha ma waslitx sa sa dak il-punt il-handwriting tiegħi. Mara, lanqas taqra r-riċetta. U min iktar qed tistudja int għal tabiba wkoll? Eħe? U kif qiegħda bħala handwriting? S'issa tajba naħseb.
Imma tajba li tintgħaraf? Iwa, sakemm ma nkunx naf kif nikteb il-mediċina bl-eżatt imbagħad inħażiżha ftit. Tobba?
Jien naħseb li jkunu mgħaġġlin hu. Titgħaġġel qiegħed clinic biex teħles.
Eh, mela dik il-biċċa, s-saċ m'hemm xi raġuni. Weduni li l-għardu jikbu politiku anke jipprintjawha. U xi ħaġa oħra, mm. Il-mediċini jistennew it-tobba jdumu mhux taqbdu u tfajru. Jiena naf waħda toqgħod miegħi d-dar li hija tabiba hi u hawn ħafna bħalha ta'. Le, di veru sewwa qed tgħid. Imma kieku daw in-nies il-kbar tal-mediċini Pfizer ma nafx min jitfgħu moħħhom flimkien u bħalma ħarġu l-vaċċin Joħorġu mediċina li tneħħilek il-problemi kollha. Qed jaħdmu fuq waħda bħalissa. Ħarġet u lesta!
Tista' tmur għall-konsultazzjoni fuq, għall-eutanazja, għatex kemm mi tajba. He, tibqa ħajjem, ma? He, kmontiħu, l-ledi, le. ċiċini? Sinjuri, il-laqakom ma' medicina li tneħilek il-problemi kollha għaliex tiġi titnejjek minn kollox. Il-medicina Fuck it all! Taqtax, ma tistax tagħmel riklami fuq. No, jinxalla bib Ħadd waħda. Ħannu rukom. Kieku huwa pinnola li tiġi titmejjel minn kollox toħodha? Ġa nitmejjel minn kollox. Għax ħarġu pirim li ġodda, eh? Għax sidej. Jisimhom fuck it all. Għarrodi fuck it all, minn jidajjani. Pinnolet mediċini tħobb tieħu jew minn dawk li tibża. Ma tantx ta.
Kieku teżisti pinnola li tiġi titnejjek minn kollox toħodha? Ejwa ta! Għandi fuck it all! Għandi pinnola illi jekk toqgħodha tiġri tnejjek minn kollox, titħajjar? Eh. Fuck it all!
Ġela bibi Fuck it all. Ħuda. Mela, waħda fil-ħodu, fil-axija u f'nofsinhar. U tiġri tnejjek minn kulħadd. U dak kien il-programm qasir qasir u ħelu tal-lum, sinjuri, bla side effects, jistaw tmaqbu tkunu torqdu, eh? Mela ħana raqdu n-nies. Le, ma, hu waħda minn dawk. Fakitol u tgħidx kif torqod.